United Colors of Benetton. Sterimar Stop and Protect, Cold and Sinus Relief. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar.

Ġan, ma fxek taqbilx miegħi, mara kemm inna nsuq u sqallija, waħda mill-isbaħ affarijiet li tħares madwarek u tara eh. n-natura, aħdar viċin il-baħar. Ekku, inqas bini iktar ħdura, ek vera. Inkredibbli. Vera xtara. Isma, u jekk qed nitkellmu fuq in-natura, illum l-esperjenza li ħanieħdok ħatara n-natura minn perspettiva differenti. Imma ma sejlek iktar Ġan, l-ewwel darba li sifirt, kemm kellek żmien? Ehm, kelli xi 7 naħseb għax kont year 3. U fejn kont ehm, mortu? Disneyland, Pariġi. Konna morna Momi u Siri u l-aħwa, ehm, konna ħamsa dak iż-żmien. Min jafx ferħ Disneyland ta' dik l-età? Naraw il-videos hekk kollha Ek, festa si kif taqbad tajt aħna tfal, ġifiri. Tara dawk il-karattri għall-ewwel darba u hekk. U Disneyland anke jekk tmur illum, tixtri kollox. Mejja biex imur tfal, ġifiri mejja. Ma nistennihom jikbru mqar senti oħra naħseb. U nħoddhom żgur. Ġan, illum il-ġurnata jekk ħassifer. Tippakja lejliet jew taħseb minn kmieni? Għatfall naħseb minn kmieni. Għalija lejliet. Ġifieri sa sa filgħodu ma nippakkja filgħodu. U minn dak it-tip li tippjana x'se tilbes kollox biex ma tuħux affarijiet żejda? Jien ġeneralment nippakkja ftit żejjed. Ħalli jekk għandi bżonn erba' tibdiliet kollox inġib sitta li kollox nagħżel. U jekk kemm-il darba tkun imsiefer, x'tip ta' souvenirs tieħu miegħek lura d-darek, x'memorji? Ma tantx jiena t-tip ta' souvenirs ta' magnets tal-friġġ u x'naf jien tipo, imma Ditu tradizzjoni li qbadna minn meta bdejna flimkien jiena u Vanessa li kum kull fejn morru nġibu bobil għaw tal-Christmas tree. Għalli ma isu meta narma għal Christmas tree għal ftakri fejn morna. Jien normalment ħafna affarijiet tal kell nixtri. Ġobon, imbit, zebbu. U kol, fimni. Eżempju minn għawek, għalli waħda mill-isbaħ affarijiet u għalli meta ma tkunx bl-aeroplan. Ovvjament tista' tħolli trit miegħek Malta. Nizzel iż-żejt. Eżatt, zebbu, ċiċna fienet. U meta tkun imsiefer, Ġann, overdose ta' ritratti jew m'intix mit-tip? Eh, nħobb nieħu ritratti, imma mhux li tgħid ħafna le. Ġi meta nsifru mal-familja, pereżempju, jkun hemm oħti Vincent li hija fotografer vera tajba. U ġerment nħallu f'idejha, jisu tieħu ritratti u

Student bil-għaqal jien. Ejwa, sa ma tax konna għala trabbi, ma jmi konna studja u ninvolvi ruħu f'kollox, tista' tajt. Imma ħem, ma se ma konx trouble maker laqas xejn. Issa, ma nafx kux vera, ma li laqalu li kont tibrilla f'ħafna talenti, imma talent tal-arti. L-arti bħala tpinġija, ġviri, u eh. Le, le, dak għatma kien forti ti għaj, u naħseb għatma ħajkun sfortunatament. Ġviri iktar ma kbirt u evolvejt, il-talent ma evolvejx. Mhux daqshekk dak id-darba għalaq xejn lura. Ehm, Isuma, nimmaġinhom l-affarijiet imma ma jnexxilix imbagħad eh, nitranslate jew farti assolutament. Ġifieri jekk impoġġi lilek u t-tifla biex tpenġu. Min ipenġi l-aħjar? Sissa, konsidrin li għad għandha for, naħseb li għadni forsi npenġi aħjar minna. Imma tija sen oħra u taddini naħseb. U bniet sel kuluri jekk ilek ma taqbad u ma tmiss bidejk. Le, le, naqbdu ta' spiss ħafna d-dar, għaliex għandhom di tipo tip ta' easel, tipo nqogħdu npinġu flimkien u hekk. Ġifieri jieħdu gost it-tfal, u gost npinġi magħhom, imma maħniex livelli il-bot ħafna minn xulxin jiena tfal. Ħanajdlek illum ħajkollok ix-xammar il-kmiem, ħaċċappas naqra jdejk ukoll, ħatuża l-bniezel, u ħa tuża ħafna kuluri, pero kollox kombinat man natura. Tajjeb, tal-ġen, ġviri. Dak li dan dak li qed tajli iktar kmieni nimmaġina. Perspettiva differenti. Amur wara fażera ta' reklami, u minn ftit ieħor ħtaraw id-dettalji kollha.

Kif wasalna Fontane Bianche, sibna ruħna fi ġnien mill-isbaħ, post mill-iktar tranquill. Kif jgħidu bil-Malti, ġenna tal-art. Helena mill-ewwel laqatna u ħaditna l-passiġġata ħelwa u esperjenzajna n-natura fl-aqwa tagħha. Magħna ukoll kellna lil Bingo, li nistgħu ngħidu li huwa kelb mill-iktar iffortunat li jgħix f'dan il-ġmiel. Wara l-passiġġata fil-ġnien,

M'għandi feeling Ġan li għamilt għażla tajba għax naħseb issa la darba titpoġġa fuq il-karta u noħduha taħt il-pressa il-marka li ħatħalli l-printout li ħatħalli ħatkun għandi sabiħa. Poi anche mischiare, you can play with different tones. On textiles is very nice to do it because then you can transform the textile and you can do, I don't know, cushions or runners for the table, t-shirts.

Tkun onest. L-antiċipazzjoni mhux qisek kważi kważi meta jkun se jkollok baby. Biex tara r-riżultat, le, le, m'għandux jaqsam. Le, le, le. Ok, now we'll see the creations. Wow! Wow! Very nice.

Esprit. Sterimar Stop and Protect, Cold and Sinus Relief. Sterimar, nifsa ħjar, ħajja ħjar. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Dimek. The Makeup Artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. Eva Garden. United Colors of Benetton. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.